an tili bilichiniba yi ku na pɔhim zuɣusima wulana ti yaba ni alaasa ti pariga tampima dundɔŋ ku zuɣusaa ni Dagbaŋ mi bɔra din niŋ bia lan je dini niŋ maa yaɣa maa nyɛ fulaya din pay maa na abla kɔɣu kurigu toli tontonje pari paa hee bia zaa mi abla kɔɣu n pun niŋ li shɛm asiri din ku kanni o soli kam yaa ku la pii kɔna abla kɔɣu yaa mali la filen gahindi ni o zaŋ ti ti Yi ni ti kana nam zaŋ dimaŋ polo, eh, sokam zaa mi ni Ablakɔɣu, Ablakɔɣu ŋun lɔri di kaptin. Naawuni zaŋ ti nyɛvuya yaɣi asibiri dali. Ti zaa daa nyɛla ban yɛn be lala filim maa pirimiya yili puuni ni ti daa nya Ablakɔɣu ni yɛn niŋdi shɛm. Tɔ amaa ka ti leei kɔhim suhubiɛlifu, eh, dimiya suɣilo. Di niŋ ka ti tooi yirina nti yɛri tabiri sɔŋni movie industry ŋɔ ŋ-ŋɔ ka ti yɛli sarigi dahin shɛli yi gba yuunila ti gba ni na mi niŋ afaani ti ni yɛ maa zuɣu ka gba di bi yɛli ti kpe ti ninsali sili ni dɔro ninsali n-yɛ ti gba ti gba ni tooi yɛri ŋ-ŋɔ dahin shɛli ka ti yɛli sariga m malila nia ni n-kana ti yɛli Artan maa yɛtɔɣa shɛli di zuɣu n-tahili ka n daŋ mi n kum ni Naalɔŋ kumsi ŋɔ maa m malila nia ni n yɛli yɛtɔɣa shɛli. hɛɛn di zuɣu tahi ka n daŋ yihiri wuhi naba ka n nahi niŋ buŋ naba ni na yi chi puuni maa a yi kana ti yuli asibi din kanna ŋɔ Ablakɔɣu nyɛla ŋun mali muvi pirimiya piikona dundɔŋ ŋɔ puuni Naawuni zaŋ ti nyɛviya yaɣili n dali Naawuni gaafara solikam daa yaa kuli na nimaani mii mini o ni pun niŋdili shɛm ka ti lahi chaŋ ti yɛ paɣaba ka chɛ dabba baa ka ti lee kuli yɛri ni a abila kuɣu bee saha shɛŋa bɛni a ni diri na shɛŋa yaa yiɣi a aashin shɛŋa niŋdi maa ka ti kuli yɛn suhi a ka shihi nimaani biɛla a ni diri na shɛŋa di yaa yiɣi ni lala naa maa o mi niri lahi ŋmɛ tab o nuu di ti niŋ ka a yɛn ti diri kariga ka di yaa n diri miɛŋ ka yɛn tom kpuɣi laa nɛma dibaayi maa zaa n laɣam taba n niŋla sima ni kari naa sima ni ni doo bi nyɛ o to n yɛli din bara n ti nyɛ o taɣazinli ni zilima nyɛ naa nini n kɔŋ yɛlibu, ka o sunsuuni tahiga ban ŋmahinda ni bɛ soli ban gbaɣinda ŋun ka a siɣi maa. Di zuɣu a nam maa yaayaɣi naa mini nir lan ŋme tab yen nuhi. A nam maa yaayaɣi ni a lan gu ka di shee a ka ti la so ti mi ni ɛɛh movie ka yi niŋda tɔ amaa n na shɛli a ni presentiri maa di ŋmanila di yaayaɣi lala irin kpɛribu kpɛribu maa. Gaafara a pun yɛn ti malila ti hankali jɛlgiri movie nima N gba zaa bi luɣ haŋkali, n gba ni yɛ shɛli m-bala maa. Tɔ amaa ni ya ni yɛn yɛla shɛli ŋɔ, din na be ya di kɔŋko. A ni niŋ binshɛɣu n-yɛli ti ni ti bɔri li pam, kamani mani, mani bi saha ka a bi lahi kɔɣi bi kpilaa filim maa puuni. A bi lahi kɔɣi waan hali ti paai luɣ shɛli polo di yɛn di zaa yuli li. Dinzuɣu mani bi saha ka a bi lahi kɔɣi bi kpi. Action nim maa mani bɔri la lala. Tɔ a yi yuli lala filim maa puuni, wali lala tɔbu nuu maa di yaa be a yuli movie industry maa puuni, a yɛn yuli a bi lahi kɔɣi, a yɛn yuli o kamani ti yaba Naa Andaŋ Giriloŋ. gali bambu daa ʒe bia guui ni bla kpi yuŋ saɣim kuli nyaŋsi maa ni bia ni ŋun bɔri bini ka o bɔra ŋun ti jeli ŋun zaŋ giri lɔŋ ɛhɛɛn ni buɣim din bala din taai mɔri ko biɛri kuliga ban siŋ pa nyu bɔbili ɛhɛɛn shɛba ban yɛn na a ni dan sa ti a ni dan mɔ ka di waa ni a ni dan daa ni o ka duŋ o ni daa baŋ ni o mali duŋ shee o sa ti dali la ka o dimba daa tarigila o ka o yulibu ni ka bi nya o sima ka o bɔhi ni o duŋ ŋɔ lee yila yana Achiika! Ka kpambira ni o duŋ o yila o ba yili saŋ ka lahi kuni o ma yi kpimbiɛ yili. Tampi ŋɔ maa m-bala. Ɛhɛɛn! Sati ŋɔ maa wa din daa baani do ka di daa yaa fiɛbila tab zuya ka a sahi di yɛra maa nimmɔhi dali n-daa bala maa. Sati Musa gba daa nyɛla dabba puuni doo tɔtɔ ŋun daa nyɛ Zambɛnsi ŋɔ maa ŋun daa nyɛ o tɔb ma. Bɛ tɔb tuuli n-daa bala di zuɣu ka a sahi. O gba daa nyɛla bidibiga, amaa ka di zuɣu n-ʒili ma. A bi lahi kɔɣi tuntumsa din kanna yɛri ŋɔ. Chɛɣu n laba ti kpe ni yɛn yɛli muuvi maa yɛtɔɣ shɛli puuni. Ɛɛ, muuvi indasitiri ŋɔ maa, yɛtɔɣ shɛli ka n kana ni n ti yɛli ya. Dindee niŋ ka yi bɔri ni di zooi viɛnyɛliŋga, ka yi bɔri ni di zooi yi ni tɛha ni di zooi shɛm maa, bin yiŋga shee beni, naɣ yi kpaŋla yi maŋ tooi chɛ li. Yi ni deei tooi fɔɣisi chɛ li a bi naai. Naawuni gafara ŋunkam mi nya a ti o gba yi nyili o tarila di puuni. chɛliya paɣaba laɣim guli yi yi bohim ni ŋun mini goli paɣa maa n ba mi amaa n tɛha yi kpaŋ maŋ maa yaɣa yaɣa yi ni ʒi luɣi shɛli polo maa ninkura yɛli ti ni daadam a mii niri ku laɣim paɣa ka tu ni tuun yinga ka yi ni tɛhiri shɛm maa ka di chɛŋ yi ni tɛhiri shɛm maa naɣila a malila tim Di zuɣu a kul ŋmarila mo viviya, amaa niriba ni di yuun dindi simsi ni di mali afaani shɛŋa di ka buchi, hali zimmi ni ka kpikpikpi zimmi bi yira. Chɛliya paɣiba laɣim goli ka yi laɣ nya pain yini, zomiya ka chɛ li. Ka a ku mi, a ta nya zaɣila, ŋun daa laɣiri bia yaakaza, O mini o ni bɛn bɛ o mini o lan kani, ka a gba dɔŋ tiŋgbani n-gba lan kpe o yaa ni. Tɔra a kpahiŋkpahimi ti baŋ ka bia a ni yɛla daa ŋme a lahi biɛri gabisi liɣiri. A ku nya ŋɔ, a yi di pee yɛli pa o biɛri ni, ka a gba zaa chaŋ ti doli niŋ laa. Di ŋuna nyin pahi suɣili ni tuui shɛli a ni tooni maa. N yɛli ya lala saha shɛlikam, a nya daadam ŋun deei ti zaŋ paɣibu vili o zuɣu, ka nya bɔra. A yi naanyi ya ka bɔbu maa ka di neei nini tooi, di ŋɔ o mi malila tim. Bɛ ni bo binshɛɣu tim maa di be o sani. O bi yɛli ya o bi yɛli ya maa, amaa shɛba beni hal o ni tooi mali tim gba ka bɛ mi ni o mali tim. Dundoya pam beni ti mali li ka di nyɛ daantia, di zuɣu ti yi ku dɔɣi ti bia zuŋɔ ti suri o la di mɔɣu, di zuɣu ŋun yiɣisira di yɛn bela o ni ka ni ku tooi saɣi ŋun bukaata. Di paŋ ka dunia ni tooi saɣi ŋun bukaata. Bɛ pun mi di yɛla ka suhi di zuɣu yuun gbaliŋ. Di zuɣu kpaŋ ya imaŋa. O daa laɣila paɣa maa ka mini o ti chɛ taba. O daa paɣa n-daa nya o ka mini o ʒii bi nani. O daa kpimi ka chɛ o, Kpaŋ ya imaŋa ka yi zo ka chɛ li. Dagbaŋ ni pun di bɛ pam ni yi tumdi tuun yinsi ka lahi mali paɣ yinsi. Gamo yi ti kana yi binnaa puuni, Naawuni gum ti. Nyɛŋun kam zaa nyɛ ŋun nyɛ kpɛrikpɛrita ka be muuvi indasitiri ŋɔ puuni ka bɔri ni muuvi maa a gba zaa sa ti yɛli bahi a maŋa di puuni ka nyɛ bindirigu di di puuni n ni yɛli tɔɣu shɛli ŋɔ nyɛ miri ka a zaŋli vu tiŋgbani ni yihi maa kuli ka chɛ paɣasara shɛba ban be di puuni aatiri maa hali a nya o naba ka di nya a nya o ka di nya a malila nia ni a zali o to miri ka a bɔri yom ni a puhi kumbu Naawuni nyingofirigu viɛnyɛla so gba bɛ industry maa puuni industry maa puuni kana mi niŋ o kuri nyin pahinli suɣulo to don din ka gba piita amaŋa ni di nyɛ a profession din ku nyɛ a bini yɛn tumdi shɛli dira to maa ni yɛra ŋɔ din piɛli kanna karimbo kanna ban bɛ pa n nyɛli hali a ni nyɛli ka wula naɣila a chɛlimi finally niriba tin ti bɔhiri baŋ na amaa Naawuni ni niŋ n laa Man lee yɛriya mi, a yi bɔhi ni ŋuni ni ŋuni laɣim paɣi ma, bɛ mi, amaa n tiɛhi a puuni. N nyami ka kpaŋmaŋ maa yaai yaɣi ni nyɛri shɛm maa. Kpaŋmaŋ ŋun be yi sani, to amaa a mini gɔna ti nya ata so ka bɔhiri a maŋa, How? Bɛ ka ni nyɛri so maa m-bala? Ka di ku yɛn ŋuni m-bala? Boli tahili. Ka yi lan tom ya, yi lan ka suɣilo, di sibisi ni yi zooi suɣilo. Daadam a yi ti niŋdi binshɛɣu ka niriba bi yɛri a yɛtɔɣa, to yin zisim binshɛɣu a niŋdi maa. Amaa di ŋmanila yi pam ya, yi ka suɣilo, so yi ku yɛli ya yɛtɔɣa, yi pun pɔbi yina nti di tura. Zaŋmiya suɣilo bɔri suhili yiɣisiri yomyom la, bɔri ŋɔ malila suɣilo. A wumiya ni suɣilo beni chinchini ni kpe gaɣili puuni? Di pa suɣulo ka a zaŋ daari ni biɛla biɛla la hali ka ti kpɛɣu bɔri ni a dihi li niŋ yi mari bee kpɛ. Shɛ a niŋ suɣulo, tɔ a ku ni suɣuri ka daabia, di zaa ti shiri n kpɛm. Hɛɛn! Dinzuɣu a yi ti yina m-pi binshɛɣu ti a maŋa ka di nyɛla salo tuma n-nyɛ li, binyɛr shɛŋa bela di bi lahi siɣisi ni a zaŋ ni a zaɣa niŋ di puuni.